Hemmäňize salam gadyrdan dostlar, men Tahyr. Mähriban dostlar, bu günki wideomyzda size reklama temasynda bir wideo çekemiz ýok, mähriban dostlar. Bu wideomyzyň maksady siziň üçin örän wajyp we sizi bilgilendirmek üçin çekilen bir maglumat beriji bir wideo diýip bilersiňiz. Wideomyzyň temasy, Türkiýede ýaşamak üçin rugsatnama, ýagny oturma izni almak üçin, Ygtybarly firmalary, kompaniýalary nädip tapmaly? Haýsy firmalara ynanmaly? Haýsy firmalara ynanmaly däl, haýsy firmalardan örän uzak durmaly? Hakynda size gysgaça gürrüň berjek mähriban dostlar. Bilşiňiz ýaly, Türkmenistandan daşary ýurtlara okamak üçin, ýaşamak üçin we gezmäne çykýarlar. Mähriban dostlar, köplenjem Türkmenistandan daşary ýurtlara talyp bolup, okuw okamak üçin çykýan ýaş talyplarymyz-da bar. Bu talyplarymyz ýa-da watandaşlarymyz ýurt daşyna çykan wagty, ol çykan ýurdundan bir hyzmat almak üçin kompaniýa gözleýär, mähriban dostlar. O kompaniýalarda-da genellikle türkmen kompaniýalary agtarýarlar. Ýagny özümiziň Türkmenistandan bolan kompaniýalara ynanmak üçin ýa-da ýakyn gördükleri üçin olardan hyzmat almana çalyşýarlar, mähriban dostlar. Birinji bolup size şuny gürrüň bereýin, haýsy firmalardan siz hyzmat alyp bilersiňiz? Meselem, Türkmenistandan Türkiýä giriş ýapdyňyz, studentskiý wiza bilen girdiňiz, talyp wizasy bilen. Dogsan gün srogyňyz bar we siz şol srogyň içinde dokumentleriňizi tabşyryp, oturma izni almaly. Mähriban dostlar, bu durumda siziň hyzmat aljak firmaňyzy kontrol etmeli bolýaňyz. Şol firmaňyz resmi olarek Türkiýede wergi lewhasy, ticaret sicil gazetesi, imza sürkileri, banka hasabynda, ýagny şol firmaň adyna açylan banka hasaby barmy? Şony kontrol edeniňizden soň siz hyzmat alyp bilersiňiz. Bu firmalaryň iň az bäş ýyllyk bir geçmişi bolsa, bu sektorda bäş ýyllyk bir geçmişi bolsa we bu sektorda örän köp hyzmat berip, kanagatlanmyş bir müşderileri bar bolsa, olardan hyzmat alyp bilersiňiz, mähriban dostlar. Munuň üçin bulary nädip edip bilersiňiz? Gelen firmaňyzdan bu dokumentlerini maňa görkez diýip sorap bilersiňiz. Ynanmagyňyz üçin. Bu firmanyň web saýtlary barmy? Google-da ýa-da başga bir sosial medialarda hasaplary barmy? Näçe ýyldan bäri bu firma işläp otyr? Siz bulary gözläp, polnistü göz ýetirenden soň bu firmadan hyzmat alyp bilersiňiz mähriban dostlar. Oturma izni we çalyşma izni almak çenden aşa çylşyrymly bir tema bolsa-da özüniň şol sektorynda professional firmalar bar. Siz şolardan hyzmat alyp bilersiňiz, mähriban dostlar. Indi size ikinji bir wariant, ýagny şuň ýaly aýdaýyn, e, kimden hyzmat almaly däl? Size korotko, ýasny şundan aýdyp geçjek, mähriban dostlar. Wideony hem uzaldyp, wagtyňyzy hem aljak däl. Şimdi, siz e, hyzmat aljak adamyňyz ýa-da şol firma öňden bäri artist ýa-da diýelim Stendap komik, komedian, ne diýelim, öň başga bir sektorda, ýagny meselem şuň ýaly sektorlar bar, network marketing sektorlar. Şolarda işleýän we muny goşmaça bir iş ýagdaýynda etýän adamlardan hyzmat almaly däl mähriban dostlar. Çünki näme üçin? Bu bir

resminamaly bir işdir we muny toýa çykyp aýdym aýdyp bir gapdaldan muny etýän bolsa bu uje işiň jiddiýeti galmaz mähriban dostlar. Şonuň üçin hyzmat aljak kişileriňize, firmalaryňyza dykgat ediň. Şol adamyň realnam şu birinji gezek aýdyşym ýaly hakykatdan hem Türkiýäniň wergi daýrelerinde wergi lewhasy barmy? Bul adam Türkiýede işlän ýagdaýynda döwlete nalog töleýärmi, ofitsialnyý işleýärmi? Bulary hökmany suratda kontrol etmeňiz gerek. Mähriban dostlar, size indi şuň ýaly bir temadan aýdyp geçeýin. Bul şuň ýaly bir çylşyrymly temadyr. Pür dykgatyňyz bilen diňläň. Size hyzmat aljak firmaňyz ýa-da şo size hyzmaty satýan firma garanti diýip aýtýan bolsa, siz mundan uzak duruň. Çünki garanti bermek men sen puluňy ber, men seň işiňi edeýin, edip bilsem ederin, etmesemem gidersiň diýen ýaly bir sözdür. Çünki garanti berýän firma size özüniň ştampy, kaşesi, sözleşmesi we özüniň goly altynda bir dokument berýän bolsa, o zaman siz onuň garantiýasyna ynanyp bilersiňiz. Meniň maslahatym garantiýa hiç bir hyzmatda soramaň. Çünki garantiýa tehnologiýa towarlarynda bolýar mähriban dostlar. Meselem siz iPhone-dan gidip bir telefon aldyňyz, munuň iki ýyl garantiýasy bardyr. Apple-dan gidip bir MacBook aldyňyz, munuň bir iki ýyl garantisy bardyr. Ýa-da diýelim, elektriçeskiý her hangi bir enjam alan wagtyňyz, munuň iki ýyl garantisy bolýar. Ýöne hyzmatyň döwlete bagly edaralarda, migrasiýa gulluklarynda we uniwersitetlerde we şuňa meňzeş döwlete bagly bir edaralarda berilýän hyzmatlaryň garantisy bolmaz. Meselem, size şuny aýdaýyn. Türkmenistandan wiza alyp gelmek üçin priglaşeniýa baş urdyňyz. Priglaşeniýaňyz original, bir problemasy ýok, ýöne size şo priglaşeniýany satan firma garanti wizasy çykýar diýdi. Biliň, size bu puluňyzy almak üçin garanti berip oturandyr. Garanti bolmaz, çünki karary berýän organ döwletdir, migrasiýadyr. konsulstwadyr, ýa-da şol oturma izni bermek üçin karary berýän organ göç idaresidir. Wizany bermek üçin size karary berýän organ şol konsulstwadyr, posolstwadyr. Pasporty berýän organ migrasiýadyr. Siz ony gelip hyzmat, size hyzmat satýan bir agentstwadan munuň garantiýasyny alyp bilmersiňiz, mähriban dostlar. Muňa örän dykgatly bolmagyňyzy we mundan soňraky aljak hyzmatlaryňyzda, ätjek ädimleriňizde örän dykgatly bolmagyňyzy size maslahat berýäris. Şuny aýdaýyn, bu wideony paýlaşan wagtyňyz siziň iň ýakynyňyzdaky ýa-da.